Na mekyia atiefoɔ ne ahwɛfoɔ no nyinaa. Mo nua Togbe Kenenakpor ni. Sɛnea monim no dada, yɛfrɛ no Togbe Kenenakpor, the Wonders Man, Oduro Biara Nka Dɛm. Ɛa a meba abɔnten sei ara na obinom te hɔ a wɔn adwene bɔne wɔ wɔn tirim na wɔyɛ me hyehyeɛ mu. Saa akwadaa wei. Ɛdeɛn na wosan de ba abɔnten? Ɛtɔ da na metu kwan kakra na obiara ntumi nka nsɛm no nso yoo sisi ano deɛ ɔba fam wo mɛtumi aba fam onipa a ɔte ase eh onipa a ɔte ase ɛnante mɛtumi aba fam me me me me menyɛ mmerɛ da menyɛ mmerɛ da me ɛyɛ akyɛdeɛ obi na ɛkan sɛ nyame hyira wa ɔhyira wa Nyame na ɛde ma, ɔno na ɛsan gye. Me papa ne ahobraseɛ a me wɔ nti, me da so gyina me nan so, ne din ni. Deɛ me me wɔ, ɔntumi ngye, ɔkumi a ɔntumi ngye. Ne sɛ Nyame angye me kra firi me nsam a, wo, Kwadwo, Kwame. Kwasi, Kɔmra, Yaw, Kwaku, Kofi, Hwɛn Hwɛn, Wontumi Ngye Me Kra Afiri Me Nsam, Just God. Yɛ, yɛ wɔ ha no, nnim sɛ deɛ yɛbɛyɛ biara no, Nyame nsa nnim a, ɛnyɛ yie. Me menim sɛ Nyame te, Nyame wɔ hɔ. Obi nso sɛ Nyame nni hɔ. Ɛɛ, menim sɛ Nyame ɛna ɛna ɛdɛ, ɛna ɛbɔ me. Nyame na ɛbɔ obiara. Nti ɛɛ, megye biribi di. Tumi a ɛwɔ asase so nyinaa, anaa tumi a ɛwɔ wiase nyinaa no, hwan na ɛbɔeɛ? Ɛyɛ Nyame na ɛbɔeɛ. Nanso nnipa dasani te baabi tumi ka deɛ ɔpɛ. Deɛ ɔnim na ɔka. Ɛna obi nso deɛ obi nso nim na ɔka. Obiara kyerɛ n'adwene. Nti sɛ obi te baabi reka n'asɛm anaa obi kesi kasa gɛnsi obi a ɔyɛ ne nneɛma bi a, me memfa ɛɛ. Asubɔ biara mma no. Menim sɛ ɔno nso rekyerɛ n'adwene. Metɔ mo kɛ nnakɔ me tia. Megye me ho sɛ maben. Megye me ho di sɛ maben. Na wo so ɛ? Nti yɛhwɛ sisu no ɛba ya no. Obi wɔ hɔ a ɔyɛ kapita ne. Obi yɛ mesi. Obi so yɛ driver. Obiara ne n'adwuma na ɛyɛ dɛn? Ɔyɛ. Na adɛn nti wo a wowɔ woyɛ nnwontoni na obi so ate film na wɔka sɛ ne film na ɔte ɔyɛ actress nti no ɔno no n'adwuma a ɔyɛ no nyɛ? Woana a ɔbɔɔ no ba asase so? Anaa n'edwuma na ɔyɛe no yɛ bɔnsansɛm, na wo deɛ na woyɛ no sɛn? Ndɛ wo deɛ no yɛ papa, ntsi worodwadzi woho anaa woyɛ dɛn? Yɛngyaa nkekakeka, yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ eda yɛnim. Woyɛ a, wobɛka, woannyɛ so a nipa no ka. Adɛn? Adɛn? Nyankopɔ wɔ deɛ wɔ ɔbɔ obiara obi wɔ hɔ a Nyankopɔ no bɔ no wo yɛ bɛ hu no ɔyɛ apakye ɔn ba asase so ansa na ɔyɛ apakye mu obi nso wɔ hɔ ne ni baako afra yɛ wo no yɛ di awo no wo nipa a ɔti wɔ no wɔ wɔn wɔn nyɛ nipa da o wɔn bɔ nipa da nso wotumi ekasa gɛnsi obi wotumi twɛ obi mpoa. sɛ woyɛ sei woyɛ sei sei, wo nso ɛ? Wonim deɛ ɛbɛ ɛbɛtu wo ɔkyɛ wo. Woyɛ normal na woba asase so nso owieɛ no na ɔde dɛm. Ɔno nso ɛ? Na kyerɛ sɛ woba kyerɛ sɛ wo bɔne no na ɛyɛ wo na ama na ɔde dɛm ma no. Ɛɛ menkasa bebree, mfuturo kakra mede ma Amasane nyinaa sɛ. Obiara nhwɛ deɛ ɛda n'anim, deɛ woyɛ na ɛsɛ sɛ ɔhwɛ. Dwene wo daakye, wo future. Ɛnnɛ wowɔ ahoɔden o, wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ biara, wobɛtumi aka deɛ wobɛka biara, nso akyire no asɛm, awieɛ no asɛm no. Ewiɛ na ɛyɛ asɛm o. Ɛnɛ deɛ wafa wo ho sɛ ma wo ho yɛ den. Ɔyɛ a mɛbɔ no asom. Ɔyɛ a mɛbo no. Ɔyɛ sɛ mɛdi no atɛm. Ɔyɛ sɛ ɔyɛ bi a mɛkyerɛ no sɛ seesei but ewiɛ ne asɛm o. Twɛn na obi mbɛfu mu ansa. Ansa na wɔbɛdidi no atɛm anaa wɔbɛka biribi akyerɛ no anaa wɔbɛbu no anaa wɔabo no. Yɛne na maka de siesie ɛkɔ ɛka apɔnfoɔ so, dinsifoɔ so, asɔfofoɔ no so nyinaa. Nneɛma bebree wɔ hɔ, yɛn ankasa yɛn fon so na ɛma saa ɛhaw no yɛ den, ɛtu yɛn, na ɛma yɛkɔ ɛnenam saa. Nneɛma bebree wɔ hɔ, yɛn ankasa yɛn bɔne no a yɛyɛ no, ɔno na ɛma saa nneɛma no yɛ den, ɛkɔ so. Wote aseɛ? Wonim sɛ n'ano na nipa no retwam no a wanyɛ wo hwee. Ɔna wade di n'atam afa wo ho adi no. Ahonu ho nsusuasoɔ na ɛba wo so no, ɛno ho na akatua na wonya no. Wonnim o, wonkae. Sɛ woayɛ awie, wo werɛ afi. Wode di n'atam wie, wo werɛ afi. Woabu no wie, wo werɛ afi. Woagye ne sika yayaaya wie, wo werɛ afi. Woabɔ no apo. werɛ fi. Sɛ da na ɔyɛɛ no w'ani agye, wosrɛ. Ɔno deɛ na ɔso, ɛsɛ a na ɔno nso sere, ɛna woso na ɔso. Afei na ɔnenam adansifoɔ ne akɔmfoɔ ne Manamfoɔ ne asɔfofoɔ so sɛ, Manyɛ obiara bɔne, na sei sei sei, mommɛboa me. Yɛ ɛbaeɛ hɔ a, yɛhwɛ wo hyɛ berɛ mu o, ɛhwɛ deɛ wodi kan yɛ a na deɛ nti na saa haw no ba wo so. yɛ nsɔre ɛnjɔgye o anaa nsɔre sɛ sɛ yɛ bɔɔ because nyɛma bi wɔ hɔ na wa nhwehwɛ mu na o yɛ ɔbɛ brɛ ɔbɛ tena ho bɛyɛ one year three years o hu ano o hu ano ɛsɛ o srɛ bɔne fakyɛ onipa na o kɔnfo a o yɛ adeɛ no ama na ma o yɛ adeɛ no ɔsɛ. Wohwehwɛm sɛ, Bɔne bɛn na wayɛ? Dɛn mfomso bɛn na ɔwɔ ne ho? Dɛn nti na ɔrehaw wo yi? Wohwehwɛ wie no na kyerɛ sɛ, ɔno ara ne mfomso na ɔyɛ, ɛsɛ sɛ ɔsrɛ bɔnefakyɛ. Ebia na ontumi nhu nipa koro a ɔyɛ no bɔne no. Wo na wo kɔmfoɔ no anaa Malam no anaa sɔfo no bɛkɔ honhom mu na wahwehwɛ anya saa nipa no. Anso ɔkwan a wobɛfa so no na mobɛpa no kyɛw no. Ɛnde ɛnyɛ, ɛnyɛ, pa kyɛw pa bi wɔ hɔ, ɛnyɛ physical o, ɛyɛ honhom asɛm na meka. Because ese ebia na nipa no nte ase, ebia yɛ nipa no wayɛ saa awie no, ebia na nipa no nso no wawu. Ɔnka asasefo ateasefo no ho bio. But ɔde yaw no yɛ dɛ ɛna ɛde wu yɛ. Nti saa deɛ no saa numi no da so yɛ adwuma wɔ no so. Nti yɛ sɛ wo sɔfo anaa kɔmfo no ɛsɛ deɛ na sɛ ɔyɛ. Ɛsɛ ɔhwehwɛ akyire. Ahu kwan a wɔbɛfa so bɛyɛ dɛn? Wɔbɛsrɛ bɔnefakyɛ. Nti wosrɛ saa bɔnefakyɛ no wie na wohu sɛ wɔagye atom a wɔte de akyɛ no a, ansa na wobɛtumi ahandle ne case no. Wobɛyɛ wei no nyinaa nso no, na ɛnyɛ yie. Ne nyinaa no kyerɛ sɛ woanyɛ wo homework nyini, woanhwehwɛ nneɛma no bi yie because of sɛ bɔne w'adi. Nneɛma bi a ɔyɛ obi pɛn a nnipa no de yaw wo. Obi wɔ hɔ a ɔne duru o, ɔne hwi o, nso ne hyɛbrɛ a ɔde baeɛ no woyɛ no bɔne na ɔso gu wo so a, ɛyɛ nnome. Ɔka huu a, ɛyɛ nnome. ɔdi yaw a, ɛyɛ no me. Nti no, ɛnyɛ sɛ nipa no de ɔbɛkɔ do so anaa ɔde bɛkɔ baabi anaa ɔde abɔbɔ obi ansa na ɔbɛhu sɛ nipa no ayɛ ɔbɔne o, nneɛma a ɔyɛ ma no no, ɔredi yaw deep paa. Nti nneɛma a ɛko tia yɛn nipa dasani no, ɛyɛ bebree. Ɛyɛ bebree. Obi yaw betumi ama wo sikasɛm akɔ fam. Obi yaw atumi ama wo favour adum. Obi tumi yaw betumi ama kora awɔ ebi do awɔ kora onnya. Obi yaw betumi ama yare de bia wo sɔre a wo yare de bia wo ho tɔ de bia yare ahwɛ me ti ɛnɛ me nan akyerɛ me sisi me ni se yaa wo bɛka sɛ bio na tiri duro daabi. Hmm. Hey, Kojo, umina we mi se. Yehwe me di manya me. Nyezi. Nyezi. Wo didi obi atam na ono didi obi a obo pa. Obo obi asum na ono so bo obi a obo pa. But so obo obi asum na onfio a. Hwɛ hu yie sɛ ɔde haw kɛseɛ to wo so. Wodidi obi atɛm na wamfew a, hwɛ yie. Ɔde haw kɛseɛ to wo so. Woka asɛm yayaaya kyerɛ obi na ɔmfew a, hwɛ yie. Sɛ wowɔ akyɔpa bi a wobɛpa no kyɔ a, kɔpa no kyɔ. Wiase a ɛte ahobrɛaseɛ ne aboterɛ yɛ agyapadeɛ kɛseɛ pa ara. Aboterɛ ne ahobrɛaseɛ, adeɛ buo, saa nneɛma mmiɛnsa wei no, ɛyɛ agyapadeɛ kɛseɛ pa ara, but ɛyɛ nnipa da sɛ ne yɛnim. Nti problem a yɛtumi face yɛ sikasɛm, Yɛ problem nketenkete ayaresɛm ne hia ne nsɛm bebree no ebinom akɛseɛ no mfa sɛ bɛtumi aka sɛ fifty percent no firi yɛn ankasa ha sɛm a mɛka no ɛnyɛ easy o baabi wɔ hɔ a bɛka sɛ sɛ yɛn nkɔmmɔ na ɛde tie nie nkɔmmɔ na ɛde na me tani ayɛ me yɛ no na mɛ mu sɛ.

Bebree no nim bebree no nnim me but obi no so no a papa a me yɛ ne eh deɛ me tumi yɛ yi nti no obia pɛ sɛ ɔsua me nti eh yɛn nyina nipa dasene sɛ yɛ deɛ hwɛ nima bi yie hwɛ nima bi yie bɔne a yɛ ti no asase so no. Bɔne a ɛkɔ so wɔ so no, ɛno na ama nnipa brɛ nnɛ. Yɛmfa, yɛmbu hwee, yɛmfa hwee nyɛ hwee. Yɛnhu nnipa koraa no, wo yɔnko nipa koraa no, wohu sɛ ɛwɔ dwan bi na nam, ayɛ pɔnkye bi. Ebi de wɔn a wɔnam koraa, wɔdɔ wɔn ho kyɛ nnipa. Ahoɔyɛ a ɛni brɛ bɔne ɛdɔɔso. na deɛ na ayɛ si sɛ na obi bɛhu sɛ watch wei abɔ me no na ka kɛdina kpɔ koraa biribi nya no kuma baabi aka bɛ bɔ no koraa gye kɔkɔ kɛ watch wei firi ne nsam a silver chain wei na gu no kɔn koraa no ɔno akɛde ahu sɛ ne bɔ no yɛ sei because obi anim sɛ kɛdina kpɔ ntumi nkɔta tɛmi etu mi na na tiri mi na sɛ ɔkɔyɛ chain wei ana ɔkɔtɔ watch wei tɔn ahunu sɛ ne bɔ ɛdi. Ɛna mpa so no bɔ aduru. Adeɛ a me me ama abrɛ abrɛ abrɛ akwan mɛfa so anya sika kɔtɔ adeɛ wei no wɔn dwi wɔn dwi hɔ ma wo wɔn dwi hɔ ma wo akwan wɔfa so bɛsɛn no bɛfiri wɔn nsam simple wɔn na wɔn bɛdwi nti sɛ wɔn bɛwia wa wɔfa koto kwan no so na wɔagye afiri wɔn nsam. Wei nyinaa yɛ yɛn anibere bɔne. Ebia, ebia, ebia saa adeɛ wei ɔho yɛ nso no, na ɛyɛ kyen na ɛda me kɔn so, ɛnyɛ kwa. Ɛhyɛ biribi ase. Nso mi ohu mi se a a mi nam biribi a sɛ onnim onnim mi physical onnim sɛ meyɛ kɔnfoɔ. Ohu mi wɔ baabi a ɔde ɔhyɛ mi baabi a ɔbɛka sɛ meyɛ normal person. nso nneɛma a egu me yam no, yɛpae me yam kyerɛ wo a, wobɛkɔ no ase. Me nso menka nkyerɛ wo. Me nso menka nkyerɛ wo. Ɛna me nso menyɛ ayisɛm kyerɛ wo sɛ maben, meyɛ kɔmfoɔ anaa sei anaa biribi sei na ɛkita me. No! Mede protɛkte me ho ɛna mede yɛ me dwuma. Yɛnhyɛ obi a ɔkwan so kɛkɛ na yɛhu anaa yɛpɛ sɛ yɛdi nsa bɛnko no kyerɛkyerɛ no. No! Sɛ ɔyɛ akwadaa ketekete a, respect no. Sɛ ohia sɛ ɔbɛsom no a, som no. Adeɛ buo ne ahobrɛaseɛ ne esum no, ɛyi ɛ ɛtumi ma adeɛ ɛtumi ma akyɛdeɛ nneɛma bebree. Na yɛn nipa asemɛsi yɛnya biribi ketewa bi a, nipa no bɛyɛ no bɔne wie kɔ akɔpa sɛ ei ɔyɛ asemɛsi. Ɛyɛ nea waben. Ebia na ɔyɛ biribi, biribi ato hɔ awie ansa na ɔbɛhu sɛ, Ei, wei koraa no ɔyɛ kɔmfoɔ o. Wei koraa ɔyɛ sɔfo o. Wei koraa ɔyɛ mallam o. Wei koraa ɔyɛ sikani kɛseɛ bi a ɛwɔ ase. Ei, animuonyam a ɛhyɛ no nyɛ ne sini. Ɛyɛ biribi, wei koraa ɛyɛ asemasi ba o. Na woayɛ bɔne no awie. Afei a wo ho sate kyerɛ wo. Afei a wohia aboafo. Hwan na ɔpɛ sɛ ɔboa wo? Nanso woredi bɔne no, woreyɛ saa deɛ ɔyɛ no, ɛdeɛ wokɔkyerɛ obi. Ewiase yɛ sɛ ɛhwɛɛ mo so yie. Ɛɛ, me Kedinakɔ, me menyɛ obi a mebu adeɛ paa. Mebu adeɛ. Ɛmfa ho a deɛ mewɔ. Ɛmfa ho a nneɛma a mewɔ, ɛmfa ho a tumi a mewɔ. Obi bɛtumi aka sɛ, na ɔno no wɔ nneɛma bi sɛ ɛti no, ɔmfa biribiara ho, ɛna seesieseesie. Daabi o. Mimi, because saa nneɛma wei ɛbɛwu agya. Sɛ sika o, sɛ car o, sɛ efie o, obewu agya. Masa, sɛ wonnim wo wu akyi a, anka wobɛdwo te sɛ nsuo, nsuo, nsuo blɔk, nsuo nyu. Sɛ wobɛwu nnɛ, wobɛhu sɛ esi okyi, sei na okyi bɛyɛ a, anka wobɛdwo paa. yɛmfa yiedie, tumi, ne akɛsesɛm ntete nnipa, nnwodwo nnipa. Because wei nyinaa yɛ abatu. Woba asase so no, deɛ na wode baeɛ? Wode ka kyerɛ me sɛ adeɛ wei na wode baeɛ. Woba asase so, deɛ na wode ba asase so? pii pii nkɔmmɔ pii nkɔmmɔ afa masters so o nti saa na wobɛkɔ a saa na wobɛkɔ wode bɛkɔ womfa biribi ankɔ ɛkɔ a wofa so ɛba asase so ɛmti aha no saa na wobɛsan kɔ ɛna deɛ woayɛ nyinaa aka hɔ ama akyirefo

Fine, ɛnnɛ wobɛtumi adi me din abɛtena baabi abɔ obi apoo, agyegye obiara agyapadeɛ ayɛ sei, but ne nyinaa mese awie ne asɛm. Ɛnyɛ wo na yɛfrɛ wo Togbe Kedinakpɔ o, but wose me na yɛfrɛ me Togbe Kedinakpɔ, na wakɔyi me picture de akɔto Instagram, Facebook ne hwɛnhwɛn. di dada manfoɔ, berɛ a saa tumi no wonni bi. Wowia w'adwene sɛ woreyɛ me, woresese me, nso wo na wobɛbrɛ. Ɛmmɔɔ no, ahwɛfoɔ ne tiefoɔ, mese mo mma mo ani nda hɔ. Me de, deɛ wɔdi saa adwuma no, wɔtumi de o, but mo nso mo ani nda hɔ. Sɛ obi di me din sɛ ɔbɛbɔ apoo anaa ɔbɛyɛ ɔbɔne biara bi no, na otumi yɛ dɛ yi owu firi ne nsam. Na ɔntumi annyaw. Obi wɔ hɔ nso onim onim sɛ me na meyɛ saa ade no, abere a ɛnyɛ me. nti sɛ wonya me a wode wonya me contact a frɛ follow sɛ wone Ghana fɔ so ohu na follow me na wanya me personal line na wotumi frɛ video call anaa wotumi obi a ntumi kasa nyinaa no sɛ me ne ɔkasa fon so a wobɛhu sɛ table table na kɔ na wo ne no ɛkasa Enti ansa na wode wo haw reto me anim. Anyɛ saa a, amanfoɔ bɛdi wo sika saa ara. Before wobɛhu sɛ wobɛbɛhu me no, na kyerɛ sɛ woma wire no ne kapre. Ɔwo Kemba kɔ, menkasa bi bio. Ɛɛ, n'ano mekasa fa ɔndɛ soap bi ho. ɔyɛ adwuma seriously gidigidi. Yɛwɔ Wonder soap a yɛwɔ Favour soap a ɛyɛ ɛno nso yɛ Wonder soap saa. Favour no ɛma wo sika ba wo nsam anytime, sika nsa wɔ wo nsam. A bad dream obi asuro daeɛ sɛ wo ne obi reda, wodware saa asɛm no a ɔne obi nda, obi mma wo life no bio. Nneɛma bebree kɔ so, wopɛ sɛ wokɔ so saa oh ne yɛ back to sender deɛ ɔbɛdi wo bɔne biara ɔbɛyɛ wo bɔne biara no yɛ deɛ wokɔ no ano so saa soap no ɛwɔ hɔ nti wohia me a fa numbers no

Click six six one ɛna zero two zero eight zero one triple eight three numbers nyinaa wɔ hɔ piki baako piki baako tigo no yɛ whatsapp number mtn no ɛwɔ twenty three no yɛ whatsapp number wokɔ saa numbers no whatsapp a wobɛnya no direct na wofrɛ direct a Nnyɛ me na mɛpeke. Sɛ wo fa direct sɛ no ma mpeke deɛ a, wode ka kyerɛ wo sɛ ohia me number anaa me personal number. Anaa kɔ WhatsApp for saa numbers no wobɛnya no straight. Na azanfoɔ a wɔn zan mu no gye mo sika na ebi wɔ sɛ me na wɔfrɛ tɔgbe kɛn na na ka meyɛ bɔne meyɛ bɔne adwuma bɔne na me adwuma fu na meyɛ a na ka wɔde obi de me din abɛkɔgyina baabi sɛ ɔno na wɔfrɛ tɔgbe kɛn na kɔ. Adwuma fun na me yɛ a obi bɛ gyina baabi sɛ ɔno na ɔfrɛ Ntɔkwa Kenyatta. Ɛsiane sɛ adwuma pa a me yɛ nti no ɔde ne din bɛ bata me din. Obi koraa yɛ ne program gyina baabi a ɔbɔ Ntɔkwa Kenyatta a ho ntɔ no. Ɔbɔ Ntɔkwa Kenyatta din sɛ sei sei ɛna Ntɔkwa Kenyatta ɛna ɔyɛ sei ɛna ɔte sei ɛna sei sei ɛna ɔse oo yɛ sika. Nso ɛfa wo ho bɛn? Mewɔ sika ɛfa wo ho bɛn? Na adwuma a mereyɛ no, ɛnde wompɛ sɛ obi hyɛ me animuonyam anaa? Metɔɔ wei sei, ɔwɔ ho bɛn? Ɛnna na wotɔ ka wei, ɛnna ɔyɛ sei. Nti obi bɛkyɛ me adeɛ a, ɛfa wo ho bɛn? Anaa me ara m'ani ate na mehu sɛ adeɛ wei na mepɛ, ɛfa wo ho bɛn? Obiara yɛ adeɛ sɛ ɔbɛkɔ n'anim, obiara nyɛ adeɛ sɛ ɔbɛkɔ n'akyi. Obiara nni hɔ a ɔyɛ deɛ ɔse yɛ adeɛ a menyɛ no mempɛ mfasoɔ. Ebi na onyame fie koraa no ɔyɛ adeɛ korɔ pɛ pa so nyame fie yɛka yɛn nka sɛ yɛn kɔ asɔre ka sɛ yɛn bɔ afɔdeɛ afɔdeɛ a yɛbɔ yɛ deɛ deɛ yɛ de yɛ nyame dwuma nti sɛ mi mi mi mi yɛ mi dwuma na obi bɛkyɛ ma adeɛ anaa obi bɛda ma ase na mi mi mi ame hu sɛ adeɛ wɔ yɛn na ne bɛyɛ a na ɔno nso fa ho bɛn. sɛ obi wo benya wo sika na ɔde twa ɔno a sɛ me na enya obi ase obiara ne ne level sɛ bia wo feel sɛ me din na wobɛbɔ na ohun bɛtɔ a faa wobɛtumi abɔ me din because me amasan bɔɔfo kyɔntrɔ ɔde ne din akɔgyina baabi agye obi sika sɛsi a ɛyi saa instagram ne ɛtɛ yi a ne bɔ obi ahu sɛ ɔne obi akyɔ baabi sɛ nana do ɛyɛ se nana do ɛyɛ se Ɔyare a ɔsi seesei, abɛ na anadwo koraa deɛ ɔka nkoraa no ɔnte bi da. Obi koraa ka sɛ mene tumfoɔ anaa mebɛn tumfoɔ pɛɛ. Ɛɛ meyɛ tumfoɔ nana anaa meyɛ seesei na ɔde ne din gyegyegyegye nkurɔfoɔ nneɛma, gyede ne din hunahuna obi. Ɔbɛtumi agyina sɛ mɛfrɛ regional commander seesei, abɛ regional commander koraa no wo ne baabi a wo ne no ankasa da o. Ɔno nso mefrɛ regional commander. Na seesei, seesei, hwɛ, sɛ ɛyɛ nnipa bebree nti, obi a ɔde obi din bɛyɛ adeɛ biara, na ɔno sɛ nipa no, ɔwɔ numunyam. Nti obi a ɔde ne din bɛyɛ saa deɛ, deɛ ɔyɛ adwene sɛ ɔyɛ no bɔne a na ɔsisi no nso no, na ɔno nnya nhyira. Nti wo a wobɛ sɛ ɔde ne din yɛ adwuma, me, ɔnsisi me, ɔyɛ me bɛte, me, Nyame nhyira me, mennya nhyira. hwehwɛ wo ho so yie. Me deɛ, me menkasa bebree, me matena, obi bɛka sɛ hwɛ, baabi a ɔkyerɛ, ah, ɔbɛtena ɛrekɔ eh, bia ne wɔ pintɔ, bia mu no na ɔnyɛ yi, eh, bia mu na ɔwɔ hɔ no yɛyɛ, ebi, ne sika ma wa. Sɛ wo deɛ sɛ wɔwie, deɛ nsa di koraa no ne sika koraa di ma koraa wo mfituma fa nyɛ hwɛ, ɛno deɛ ɛno na ɛbɛyɛ ne ya. Because, ɛnyɛ small money. Yɛte hia nnu sɛ mede yɛ ayisɛm no. Me car wei bɛtumi asi hɔ bɛyɛ one year koraa bi a menya ntuo. Wo hwɛ koraa asi akyɛ. Ɛyɛ akyɛdeɛ. Ɛyɛ wiase. Ɛdeɛ nyame de akyɛ me. Sɛ wɔsi meyɛ busunsumfoɔ, meyɛ abonsan nipa, anaa meyɛ sei meyɛ sei meyɛ sei a. Hwɛ wo deɛ no, menhwɛ me deɛ no. Dwe ohu, mendwene me ho. Dwe ohu, mendwene me ho. Woda mo ase. Wo a ohia mmoa na woatwa me akɔ, mewɔ Kumasi faa de, Ebong ɛna mewɔ. Kumasi faa de, Ebong ɛna mewɔ. Ɛna mesa wɔ Accra, Dobro, KKP pra nkyɛn waa. Bisa wo asakye wakye bakye deɛ wo deɛ deɛ hia sɛ wo frɛ nɔmba no sɛ wo ntumi mma wo hia wonder soap a frɛ sɛ wo hia wonder soap baabi a wo bɛnya bi no yɛ bɛka kyerɛ wo no sɛ ka bi ebia wo ba ebia ebe eyi wo ntumi nya kwan baabi a bɛtua ticket na ma yɛ consultation ne wei no nyina wo nyinti no me pɛ sɛ mitɔ program yi wɔ nyɛ pɛ sɛ mitɔ soap no ara mi dia asɔpɔto mi program sɛ favour a ana abeefoɔ na ɛhia wɔn na wɔntumi da anadwo wɔde bra bɛgye soap no na wɔayɛ ok tɔ bɛkɛ baako no sense.